Bon dia y bon bini na un otro episodio di Mes Year Devotional. Mi nomber ta Ariana Valeriano. Anto esaki yama Mes Year Devotional pasobra mi ta bay semper ta mes y anto esaki ta un bon excuse pa no pea. Bon, dja bai tin sierto cambio, no letterlijk, pero toch. Pasobra nos a decidi di cuminsa cu un un subserie nobo di e serie di Messier Devotional, cu nos ta bai yama Motivational Mondays, caminda mayoria djaluna, of sierto djaluna, lo mi papia tocante topiconan un tiki mas motivash mo. Motivational. Anto e titulo di ami ta Bo esfuerso no ta pa nada. Pero prome ku mi kuminsá laga nos ban hasi un palabra di orashon. I nos ta resa, Nos Tata ku ta na shelu, bo nòmber sea santifiká. Danki Yo Tata p'e oportunidat ku nos tin un bia mas di diskutí tokante otro tópikonan ku ta bini den Beibel i ku tin di aber ku abo. Permití, o Señor, ku kada palabra ku wòrdu propiá por renta den e kurason di e hendenan i ku nan por komprondé i asina reseptivo tambe, o Señor, pa nan por komprondé esaki. Permití ku e por ser di gran yudansa pa kada orea ku tende, ta mi orashon den nomber di Kristu Hesus. Amèn. E versíkulo klave, e versíkulo ku a kuminsá tur kos, ta Echonan kapítulo kuater, versíkulo kuater, Pero promé ku mi bai den e versíkulo ei, tin manera un tiki di back story ku lo mi kon lesa numa. Mi tin tur kos riba mi telefòn manera mi a pasá, esaki mi no ta bisa tabata den kámara tur ora. Bon. Um, miéntras ku nan tabata papia ku e pueblo, e saserdotenan i e kapitan di guardia di tèmpel i e saduseonan a bin riba nan, masha rabiá, pa motibu ku nan tabata siña e pueblo i tabata proklamá den Hesus e resurekshon for di e mortonan. I nan a tira man riba nan i a sera nan den prizon te su manesé, pasobra tabata anochi kaba. I bersíkulo kuater, Man hopi di esnan ku a tende e mensahe a kere, i e kantidat di e hòmbernan a bira komo sinku mil. Hopi bia den nos bida nos ta bira desapuntá, nos ta pèrdè speransa pasobra kosnan no ta bai e manera ku nos a plania. Foral, Amin. In bes di bai drechi, nan ta bai robes, i nos ta esnan ku tin ku permanesé sintá ku e filin grandenan di nos sueñonan. Hopi bia nos ta kulpa Dios, nos ta pèrdè fe i lubidá tur e kosnan grandi ku Señor a hasi pa nos, den nos i ku nos. Pero ora nos wak e bidanan di e apòstelnan, nos por mira ku esakinan tabata yen di vaya i seru. éksitonan i lokual otro por konsiderá komo derota. Pero e bèrdat ta ku Hesus nada ta derota. Na mi ripitié ku e atrobe, ku Hesus nada ta derota. Den Isaías kapítulo sesenta i un, versíkulo tres, Dios ta primintí nos, Un korona di bunitesa na lugá di shinishi, Zeta di alegria na lugá di yoramentu, un mantel di alabansa na lugá di un spiritu di desesperashon. Miéntras Pedro i Huan tabata prizonero, nan no tabatin niun idea tokante e impakto ku nan a hasi promé ku nan a drenta den prizòn. Pues miéntras bo ta luchando, miéntras bo ta trahando duro i rezando, miéntras bo ta putting yourself out there, sea ta pa bo soño òf pa un kousa ku bo ta kere den dje, sabi ku nunka lo bo no sa di e impakto ku bo a hasi riba otro hende. I asina duru ku e ta zona, meske ku bo tin ku sinta den e skuridat di bo prizòn, den e sèl di bo prizòn, nunka no lubida di wak ariba, pasobra E ta trahando ainda. Pues ora ku bo soñanan a faya, ora ku bo wòrdu rechasá, spesialmente den evangelio, laga nos kòrda ku mas grandi ta esun ku nos ku esun ku ta den mundu. I ora bo ta pasando den pruebanan, ora ku kosnan ta bayendo hopi desorganisá, ora bo bira ta sinti manera un mès, sabi ku Dios semper semper ta ayuná nan, asta ora ku bo no ta sintiele e tei. Un par di aña pasá, m'a tende di wane un, mi sa ku mi yam'é? Mi ta bai yam'é un. Komparashon, Anto nan ta bisa sin aki, Ora ku e alumnonan ta ta sintá den klas hon taña lès, nan por sinti Jefrou su presensia, nan por hasi pregunta, nan por papia ku Jefrou, nan por nan por krese. Pero ora di e tèst, ora di e prueba bini, ku nan e papia nan dilanti, ku nan tin nan pèn pa nan skirbi kontestonan, Jefrou no ta Jefrou ta den klas, pero e no por duna nan e kontesta. Anterior nan tin un bebé ku no ta kòrda lokual ku Yahweh a hasié nan den pasado. Anto ta mesun kos tambe ku e bida kristian. Ora ku nos ta den prueba, ora ku nos ta pasando den kosnan, ta pa tèst nos fe, ta pa sa si di bèrdat nos a siña e lès ku nos mester a siña pa nos por sigui bai mas dilanti. Anto si bo no a siña bo lès, bo ta en un voldoende, bo tin ku pasa e parti ei di nobo òf bo tin ku siña e di huntu ku manera un otro kos. Bo sa manera wes ke unda ta keda ripití kos kada be, pero ta bin kos mas èkstra. Mas extra, tin cos extra. Wel, al a sina tambe ta cu si bo na siña bo les, sea bo tin cu keda sinta of bo ta hangele huntu cu cos extra. Pero esei no ke mero cu bo docente no ta den klas huntu cu bo. E sigi honke men ku bo tin ku bai anto bo tin ku kòrda lokual ku bo dosente a siña bo den pasado anto pone na práktika. Anto, e bida aki no ta esuni mas fásil, pero e ta bira fásil ora ku bo tin Hesus na bo banda, paso bo no tin ku strès, bo no tin ku wòri, bo tin ku djis laga tur kos den su man anto bo tin ku djis pone fe apesar ku bo no por mira nada. Pasobra esei ta lokual basically un tede kos aki ta bai kere ku Señor por kambia mi situashon asta ora ku mi a por mira lokual ta sosodé. Bo ta kere ku tabata fásil pa e apòstelnan pa nan drenta den prizòn kada be pasa mal tempu p'e nòmber di Dios? No, e no tabata fásil pa nan, pero nan tabata sa dikon nan tabata hasié, nan tabata sa ku Esun pa cual nan ta trahando p'e ta mas grandi cu cualke un di e cosnan aki, no tin afinal tin un recompensa ta warda nan. Nan tin mesun speransa i nos tambe tin un carga den nos corazon cu aunke cu cos ta bayendo fatal nos mester sa cu Cristo nunca lo bandona nos, anto semper e lo te i nan pa nos, asta mas ke con duro e cosnan parce. Pues pa finalisa, mi ke laga boso ku e frase aki, Ora ku bida duna bo lamuchi, entrega nan den man di Dios, sin keha, sin un spiritu di rabia, pero uno di fe, sabiendo ku Hesus lo traha jus refreskante for di dje.